हमरा अहाँके समाजमे परिवर्तनके संवाहक होइ छै आओर परिवर्तनके लेल युवा जे करि सकै छै दोसर कोइ एकरा करियो नहि सकै छै तऽ ओहि युवाके विचार हम अहाँ जानै छियै किए हमरा अहाँके टोटल परिवर्तनके लेल युवाके अगाडि अयबाक चाही एहिके लेल गुलाब जीके हम आइके एपिसोडमे आमंत्रण करना छी स्वागत यऽ गुलाब जी नमस्कार नमस्कार सब दर्शकों सबके अखन युवा के एक दोसर किस्म के मानसिकता से राजनीतिक प्रति लेकिन अहाँ एते सशक्त भऽ कऽ राजनीतिक कर रहल छै एकर राज की छै कहल जाउ तऽ एकर राज तऽ आब की कहबै एखन अपनो आरके खास करके ई समाजमे जे राजनीतिक गन्दा छै कहि कऽ एकटा की कहबै प्रचलने चला देने छै ई खसवादी नेता सब आओर खास करिके ई सामन्तवादी नेता सब तऽ देखल जाउ आइ तक कोनो भी देशके अगर बढ़िआँ डेवलपमेन्टके बात करल जाए तऽ ओ राजनीतिकेसँ सम्भव छै या भेल छै एखन तक तऽ वएह कारण डॉक्टर साहेब डॉक्टर सी के राउतसँ हमरो आरके युवासभ प्रेरित भए कऽ आ ई राजनीतिकमे लागि कऽ आओर ई राजनीतिके देशके समाजके राष्ट्रके मेरुदण्ड होइ छै कहि कऽ हमरो आरके युवासभ एहि प्रकारसँ लागल छी आओर डॉक्टर साहेबके यात्रामे कहबै तऽ सहयात्रीके रूपमे एखन काम करि रहल छी आओर निश्चित रूपसँ डाक्टर साहेब हाम्रो आरके प्रेरणाको रूपमा रहतै त हाम्रो आरके काल्हिके डेटमे मधेसे लगायत पुरा देशके हाम्रो आरके मेरुदण्ड सिधा करबै खड़ा करबै आओर विकासके काममे तीव्रता आनिके राजनीतिकके जे परिभाषा ई सब देने छै जे राजनीति गन्दा चीज छियै एकरो आरके ई मानसिकतासँ हटाके समाज परिवर्तनके ओर लए जेबै से हमरो आरके एकटा धारणा छै वएह खातिर हम युवा सब एहि राजनीतिकके स्वच्छ करैए खातिर आयल छै राजनीतिकके फुल टाइम मानना चाहिए कि एज अ पार्ट टाइममे करि रहल छियै साइड बिजनेस साइड आय आर्जनके लेल दोसर चीजपर आश्रित छियै नहि नहि एकरा तऽ खास करि कहबै तऽ हमरो आरके फुल टाइमरे लेना छै आय आर्जन खातिर बाप दादाके ओते खेती पाती छै जे ओहिसँ जीविका चलि रहल छै आ खाय लगबै खातिर हमरो आरके कमी नहि हेतै किएकि फैमिलियो बैकग्राउंड बढ़िएँ छै तऽ एहि खातिर पहिले राजनीतिक के मे पहिलुका धारणा छै जे एकरा पूर्ण रूपेण एकरे प्राथमिकतामे राखि कऽ आ आओर इएहसँ समाज परिवर्तन हेतै तऽ पहिलुका हाम्रो आरके लक्ष्य छै जे राजनीतिके पहिले करि कऽ आ एकरा लए जायके ऊपर ताहि हिसाबसँ हमरो आरके प्राथमिकता राजनीतिके राखना छै टारगेट सत्ता प्राप्तिके राखना छियै कि जनसेवाके राखना छियै देखो केना होइ छै जे जनसेवा जखन करय लगबै समाज परिवर्तन करय लगबै तखन सत्ता चाही लेकिन हमरो आरके भ्रष्टाचार रहै भ्रष्टाचार एहिठामसँ खतमे करी मधेशसँ से पर्पजसँ जनसेवाके भाव राखने छै ओहिमे आ देख सकै छियै हमरो आरके जतेक भी नेतागण सभ एहिमे लागल छै केन्द्रीय सब ओ सब कतौ ने कतौ अपने आपमे परिचित व्यक्ति सब छै ओ लोकके पैसाके लोभ लालच कतौ नहि छै ताहि खातिर कहबै तऽ राजनीतिकमे सत्ता प्राप्तिके बाद जन सेवेके भाव राखि कऽ हमलोग अगाड़ी बढ़ल छी अखन बहुत खूब अखन के राजनीतिक पृष्ठभूमि देखल जाओ तो शुरुआत में अहाँ बातो उठान कर लिए एकरा गंदा खेल के एक संबोधन कल जाए छे परिचित कल जाए छे चर्चित कल जाए छे ई अहाँ सबके चुनौती नजर आबैए कि अवसर नजर आबैए नहि नहि हमरो आरके एकरा चुनौतिएके रूपमे लेने छै या की छै जे प्रतिकूलमे अनुकूलता हमरो आरके ढूँढै लए आबै छै ताहि खातिर ई चुनौतियो रहतै तऽ एकरा हमरो आरके अवसरके रूपमे लए कऽ राजनीतिकमे अगाड़ी बढ़ल छै आ स्वाभाविक रूपमे जाहि समाजसँ हम बिलोंग करै छियै ओ समाजमे हमर छविके लोक जानै छै ई केहन छविके लोक छै तऽ काल्हिके डेटमे हमरो आरके आबै बला जे चुनाव छै ओहि चुनावमे हमरो आरके पार्टी भागो लए रहल छै तऽ निश्चित रूपसँ देखल जाय तऽ एहिमे हमरो आरके अप्स मतलब प्रतिकूलमे अनुकूलताके हमरो आरके विश्वास हमरो आरके जन समुदाय जनता राखतै आओर हमरो आरके ई कहबै तऽ अवसरेके एकटा कहबै ने पर्वेके रूपमे हमरो आरके लए कऽ आ पर्व तऽ स्वाभाविक रूपमे बढ़िएँसँ मनबै छै तऽ हमरो आरके विजय सुनिश्चित हेतै से आस छै हमरो आरके ई जनतासँ अहाँ सबके केंद्रीय सचिवालयके निर्देशन कहबै तऽ कतौ ने कतौ इहो छै यदि किसानके समस्या समाधान नहि छै तऽ अहाँ सब स्थानीय चुनावो नहि हुअ देबै अवरोध डालबै एहिपर की कहय लए चाहै छी आ, देखू कोनो भी राजनीतिक मांग सब होइ छै तऽ एके दाय पूरा करै लए कनि कठिनाइए होइ छै पूर्ण रूपेण तऽ हमरो आरके जे किसान आन्दोलन भेल रहै विगतमे या ई एखन जारिए छै तऽ देखल जेबै तऽ प्रचार प्रसारके माध्यमसँ अथवा हमरो आरके केन्द्रीय कारणीके जे सचिवालयके एकटा पोस्ट आबै छै ओहिके हिसाबसँ तऽ उच्च स्तरीय जे हमरो आरके पहिलका मांग रहै जे उच्च स्तरीय समिति गठन हो ओ गठनके प्रक्रिया सुरु छै मतलब कहल जाइ तऽ एक स्टेप अगाडि भेल छै तऽ हमरो कतौ ने कतौ माँग सब सम्बोधन होइके प्रक्रियामे छै आ निश्चित रुपसँ अगर माँग पुरा नहि हेतै तऽ केन्द्रीय कारणीय समितिके जे निर्णय हेतै हमरो आरके सब कार्यकर्ता सब ओहिपर रिजिट रहबै से अहाँके विश्वास दिलाबै छी अहाँ सब ई किसान के मुद्दा लऽ कऽ किसान के ऊपर जे दमन शोषण भेलै एहि लऽ कऽ राष्ट्रीय मानव अधिकार में भी पहुंचलिए हम्म। तो वही जगह के प्रतिफल निष्कर्ष की एले ओ सब विज्ञप्ति अपन लिख कऽ अगाड़ी बढ़ा रहल छै आ कतौ ने कतौ ये दा मतलब पहिले हम कहलहुँ जे राजनीतिकके जे गन्दा खेलसभ ओसभ पौलका चरणमे जे हमर अहाँके पौलका पार्टीसभ रहै जे मधेसेसँ नेतृत्व करलकै लेकिन अपना आपके एखन राष्ट्रवादी कहि रहल छै तऽ ओसभ कहि रहल रहै जे जेनाकि मधेसे आन्दोलन भेलै दुइ दुइ टा वहाँ महा महा आन्दोलनसभ तऽ ओहिमे प्रतिवेदन एलै लेकिन ओसभ कतेक कार्य कार्यान्वयन करलकै ओ तऽ ओकरो आरके थाह हेतै आ अपनो आरके अपन स्तर से देखबै तऽ जीरो पर्सेंट ओकरो आरके उपलब्धि करलकै लेकिन अपनो आरके वएह छै जे एहि पार्टीमे एहि किसिमके राजनेता सब अखन लागल छै तऽ ई कतौ ने कतौ सफलताके ओर आओर निष्पक्ष रूपमे एकर जाँच भए कऽ एकरा कार्यवाहीके ओर लए जेतै से हमरो आरके राष्ट्रीय अध्यक्षके कहबै तऽ ओहि किसिमके मानसिकता आओर धारणा छै हमरो आओरके पूर्ण रूपेण ओहिपर विश्वास करै छिए जे हमरो आओरके स चालक जे छै ओ कतहु दुर्घटना नहि हुअए देतै आओर ई मधेशीके जे ई आन्दोलन भेलै किसान आन्दोलन एखन जकर नेतृत्व जनमत पार्टी करलकै तऽ एकरा सफलताके ओर लऽ जेतै आओर जे एखन प्रतिवेदन ओसब देलकै ओहिपर पूर्ण फोकसो रहतै से अहाँके हम विश्वास दिलाबै छी आओर जनतोके ई चीजके आभास कराबै छी जे अहाँ सङ्गे कतहु की छै अहाँ सङ्गे कतहु मतलब बेमानी हँ विश्वासघातके नहि हेतै संकेत नहि मिलतै से अहाँ सबसँ हम आश्वासन दिलाबै छी कियाकि बारम्बार इएह भेल गेल छै जे जनताके मेन्टालिटी लऽ कऽ आन्दोलन भेल छै कतहु ने कतहु ओकरा सत्तामे पहुँच कऽ भजायल गेल छै आओर अपन स्वार्थ पूरा कयल गेल छै तऽ ई जनमत पार्टी द्वारा नहि हेतै नहि हेतै एकदम एकरा जे ई बात जब ई स्टेटमेंट अहाँ निकालि रहल छियै तऽ कोनो तथ्य जे तथ्य एकरा स्पष्ट करि दे जे वास्तवमे जनमत पार्टी एहन विश्वासघात नहि करतै ओ खुला दियौन अँ, देखू एहि तथ्यमे कान कहबै जे हमरो आरके ई जनमत पार्टीके जे सर्वप्रथम बीज छै जे गाछी एकर रोपल गेल छै ओ फरक पृष्ठभूमिसँ आयल छै केना आयल छै तऽ हम कनि पछुलका बात खोलय लए चाहब जे उनहत्तरे सालमे ई स्वतंत्र मधेश गठबंधन कहि कऽ एकटा संगठन चलायल गेल रहै ओ खास करि कऽ ई मधेश मातृभूमिये खातिर यानि मधेशे खातिर चलायल गेल स्वतंत्र मधेश खातिर हँ तऽ मधेशे खातिर एहिठामके मधेशके जनते केना सुख समृद्धि प्राप्ति हेतै उएहके लक्ष्य लए कऽ चलल गेल रहै आ आइ कोनो भी ई सत्ता प्राप्ति कर करय खातिर अथवा कहबै तऽ अधिकार दिलाबै खातिर पहिले हम कहलहुँ जे राजनीतिक एकटा देशके मेरुदण्डके रूपमे आबै छै उएह परिवर्तनके प्रक्रियासभ थालै छै तऽ एहि परिवेशमे देखल जाय तऽ हमरो आरके ओहि घटना परि घटनासँ जुड़ैत जुड़ैत एखन तक एतय तक आयल छै तऽ एखन तक हमरो आरके जनताके कतहु अगाड़ी राखि कऽ काम नहि करने छै हमरो आरके नेते कार्यकर्ता हमरो आरके राष्ट्रीय अध्यक्ष छै ओ प्रमाणसभ देल गेल छै तऽ अहाँ सब एकदम विश्वास विश्वस्त रहू जे हमरो आरके ई जनताके कतौ अगाड़ी झोकै बला काम नहि करबै जहाँ तक कि हमरो आरके शुरूएमे देखलियै जेल नेल बला गप भेलै तऽ एकर कार्यकर्ता नेते सब गेल छै आइ किसान आन्दोलनो भेलै तऽ किसान सबके पछाड़ी राखि कऽ जनता मतलब नेते सब अगाड़ी आयल छै आइ कतौ किसान ई जेल लेल गेल छै से नहि हमरो अरके किसान एकदम सहयोग करने छै लेकिन एकर नेतृत्व हमरो अरके लए कऽ पहिले हमरो अरे जेबय से अगाड़ी भए कऽ काम करना छै तऽ अइ हिसाबसँ अहाँ सब विश्वास करि सकय छियै आओर जनतो अइ चीजपर विश्वास करय से हम आग्रह करबय त पीड़ा के समय में अहाँ सब अगाड़ी रहबे हाँ अधिकार प्राप्ति के समय में जनता अगाड़ी रहबे। ज- जनता अगाडि रहतै यह धारणा से। हाँ हमरो आरके क्या कि जनते द्वारा जे जनता के मास द्वारा जे चुनते लगते हाँ जनता के ई हमरा खातिर काम करते तो हमरो आरके ओकरे ई लोकतांत्रिक पद्धति पद्धति से अगाडि बढ़ेबै से अहाँ सबके विश्वास दिलाबै छी और जनतो एहि चीज के समझ से हमरा आरके धारणा आओर विश्वास दिलाबै लए चाहै छै ओकरा आरके ई बात पर विश्वास करै अहाँ सबके घोषणा पत्र मे एकटा नौलो शब्द कहल जेतै हम्म, जन संपर्कता हम्म। स्पष्ट कर दियौ देखल जाओ जन संप्रभुता हालांकि हरेक पार्टी ई चीजके मानै छै तऽ जन मतलब जनता भेलै सब प्रभुता मतलब प्रभु मतलब सर्वोपरि हँ मतलब भगवानसँ ऊपर दर्जा हमरो आरके ई जनताके देना चाहिए आओर जनते जे करतै जनमत पार्टी वएह करतै ओकरे खास करि कऽ विश्लेषण करबै परिभाषित करना छै जनसम्प्रभुता जे जनता हमरो आरके भगवानोसँ ऊपर राखि कऽ आ ओकरा द्वारा जे कहल जेतै उएह जनमत पार्टी करतै से पहिलका नम्बरमे जेनाकि एकर चारि टा आधार स्तम्भ राखल छै जनमत पार्टीके तऽ प्रथम छै जे जनसम्प्रभुता दोसर छै प्रत्यक्ष लोकतन्त्र कहै छै सामाजिक न्याय आओर समाजवाद तऽ फर्स्टे अहाँ क्वेश्चन उठेलियै बड़ी बढ़िआँ लागल तऽ हम इएह जनता सबके आश्वासन आओर विश्वास दिलेबै जे हमरो पार्टी जनमत पार्टी खातिर जनता सर्वोपरि भगवानोसँ ऊपर राखि कऽ ओकरा दर्जा दए कऽ हमरो आरके ई संगठन अगाड़ी बढ़ल छै काल्हिके घटना विभिन्न जिल्लामे अहाँसभ निर्वाचन आयोगके घेराव करलियै एकर उद्देश्य की छलै एकर उद्देश्य इएह छै जे एखन अफवाहके रूपमे हुअ या नेपाल सरकार हुअ कहै छै जे राष्ट्रीय पार्टीके हमरो आरके पाँच टा छओ टाके कहै छै जे ओकर राष्ट्रीय चिन्ह देबै ताहिके बाद चिन्ह चूज करऽ पड़तै लेकिन हमरो आरके की छै जनमत पार्टीके पहिले जहिया एक सए पचास नम्बरमे हमरो आरके दर्ता भेलै तहिये ओकर चुनाव चिन्ह लए कऽ आयल छै जे चुनाव चिन्ह हॉर्न छाप लाउड स्पीकर छाप राखल गेल छै लेकिन अखन दै लए ओ सब हिचकिचाहट करि रहल छै तऽ हमरो आरके इएह धारणा छै अगर प्रत्यक्ष लोकतन्त्रमे गेल छियै अगर पार्टी दर्ता छै ओ सब अपन चुनाव चिन्ह लए कऽ आयल छै तऽ ओकरो आरके सबके अपने चुनाव चिन्ह मिलऽ से खातिर हमरो आरके काल्हिके अथी देने रहियै ई प्रेस विज्ञप्ति सबके देलियै आ ई नहि मानतै तऽ आबै बला बीस गते हमरो आरके निर्वाचन आयोगमे तालाबन्दी सेहो करैके पहिले कार्यक्रम मतलब सार्वजनिक भए गेल छै सचिवालयसँ तऽ उएह सूचनासँ हम कहबै जे सभगोरे देख कऽ सूचना प्रभावित हो अभी एमसीसी के खिलाफ में भी बड़का आंदोलन चल रहा है एहि पर जनमत पार्टी के और पर्सनल अहाँ के धारणा की है कहल जाउ तऽ एम सी सी शायद लगै छै या तऽ नेपाल सरकार ओतेक नीकसँ जनताकेँ बुझा नहि सकलकै अथवा बुझाबै लए प्रयास करलकै तऽ ओहि हिसाबसँ जनताके शायद प्रश्न नहि पाटि सकलकै कि ताहि खातिर एम सी सी देखल जाउ अगर सङ्गठन अथवा देशके जनता अगर सङ्गठित छै तऽ एम सी सी बढ़िएँ चीज छै किएकि एहिसँ पहिलो जेना छिमेकी राष्ट्र सभके गप्प करल जाय तऽ चीनो बहुत सा कम्पनी अपन नेपालमे स्थापना करने छै भारत द्वारा विभिन्न कम्पनी सभके स्थापना भेले छै

आओर अमेरिका दुनू टा मिल कऽ की होइ छै जे छै जाहिठाम गरीब मुलुक एखनो छै ओ ओहिठाम अपन ई पचीस वर्षीय योजना दै छै ओ योजना अगर नीकसँ काम करि सकै छै तऽ ओ राष्ट्र ओतने समृद्धिके ओर जाइ छै लेकिन जाहिठाम ओ राष्ट्रसभ ओहि हिसाबसँ काम नहि करि सकै छै ओहिठाम लगै छै जे एहिठामके जनता गुलाम भेल जाइ छै तऽ एहिठाम मेन गप छै जे अपना आओरके सत्ता के चला रहल छै केहन नेतृत्व चला रहल छै ओहिपर भर पड़तै गऽ अगर बढ़िआँ नेतृत्वकर्ता रहतै तऽ ई अपना आओर खातिर बहुत बढ़िआँ रहतै एम सी सी अगर उएह नेतृत्वकर्ता अगर कहलखिन जे राजनीतिक गन्दा खेले कहि रहल छै अगर ओहन मानसिकता तऽ रहतै तऽ स्वाभाविक रूपमे काल्हि एहिठामके जनताके लगै छै शास्ति भोगऽ पड़तै हँ गुलाम बनऽ पड़तै गुलाम तऽ की कहबै गुलाम तऽ फेर पच्चीस वर्षके बाद ओ जइए जेबे करतै तऽ गुलामके एहिठाम कोनो गप नहि छै ओहिना देखल जाय तऽ मधेश आय दुइ सए वर्षसँ ओहिना गुलामीमे अपन जीवन यापन करि रहल छै तऽ ककरो अनुभूति नहि होइ छै हाँ। आदमीमे एकटा स्टेटमेंट एहन दर्ज कयल गेल छै हाँ। जे नेपाल एकटा एहन देश छियै जे अखनी तक ककरो गुलाम नहि भेल छै मौद्रिक दृष्टिकोण से देखल जाओ हाँ। तऽ अखनो नेपाल के एकटा स्वतंत्र देश मानि नहि सकै छै छोटका छोटका देश छै हाँ। ओकर मुद्रा जे छै अन्तर्राष्ट्रिय बजार मे बजारमे खुले आम आम छै। अम, मतलब एक्सचेंज के माध्यम बने छै लेकिन हाँ, नेपाली नेपाल के- पैसा का भारत के पैसा पर आधारित रह पड़े छै हँ तऽ ई वएह भेलै जे कहल जाय जे आब कहै छै जे गुलाम नहि लेकिन आंतरिक रूपमे एहिठामका जे परमानेन्ट जे बासिन्दा सब छै ओ सब तऽ कतौ ने कतौ खसवादी सबसँ गुलामे कऽ प्रक्रियामे छै आ एखन तक गुलामिये भोगि रहल छै एहिठाम के कहल जाय तऽ तऽ की छै जे बाहरिये रूपसँ ओहि हिसाबसँ नहि करै छै लेकिन कहल जाय तऽ एहिठाम तऽ गुलामी के तऽ बड़का औपनिवेशिक तऽ बड़का एहिठाम शासन छै जे एहिठाम के परमानेंट बासिन्दा सब छै फेर ई हम मधेशे के नहि कहि रहल छी ओवर ऑल नेपाल के बात कहि रहल छी जे जे ठाम के ओकर अपन बासिन्दा छै एहिठाम के तऽ ओ सबके सगठे गुलामी के तऽ अनुभूति छेबे करै किएकि जखनी हम अहाँ एहि प्रसंग पर बात करि रहल छी तऽ कतौ ने कतौ व्यक्ति के माइंड में ई चलि जेतै जे हाँ। पुरना बात फेर से रिपीटेड भऽ रहल हाँ, छै तऽ वएह नहि करल एकटा शंका उपशंका के माध्यम से हो हाँ, जाइ छै आ अभी के युवा शक्ति के राजनीतिक जनचेतना के वास्ते अहाँ की कहबै क्योंकि युवा के धारणा इंजीनियर बनू डॉक्टर बनू मास्टर बनू लोक सेवा पास करू राजनीतिक नहि करू एहन किसिम के माइंड सेट सेहो छै एहि ऊपर देखू अखन कहल जाय तऽ ईसभ पूरा जे अपना आपके कहै छै हम डॉक्टर बनी इंजीनियर बनी ई बकवासके बात छै आइ नेपाल सरकार ओकरा लोक सेवा लड़ि कऽ जागीर तऽ दै छै मानि लिअ ओ तऽ राष्ट्रके एकटा कर्मचारी भेलै

मतलब कहल जाय तऽ साइनो करयके नौबत भरखर लगै छै सीखिए कऽ आयल हेतै तऽ एहिठाम अपना आरके ई नेता राज जे छै ई नेता राजमे डॉक्टर इंजीनियर कि आओर कर्मचारी सभके कहल जाय तऽ प्रतिष्ठा कतहु ने कतहु एकदम माटिएमे मिलल छै तऽ हम कहब ई प्रतिष्ठो बचबै खातिर पहिले अपना आरके राजनीति स्वच्छ करि लेल जाउ या हम अहाँ कतौ ओ डॉक्टर इन्जीनियर कतौ काम करै लए जेतै तऽ अपना सऽ ऊपर के दर्जा के लोक ओकर नेतृत्व कऽ रहल रहऽ आ ओकरा अन्दर मे काम करतै तऽ काल्हि ओकर अपना आप के लगतै जे हँ हम कतौ ने कतौ प्रेस्टीज के हकदार छियै आ काम करि रहल छियै से ओकरा अनुभूति हेतै लेकिन अखन केहन छै जे जे कहै छै ओ वएह करऽ पड़ि रहल छै कतौ ने कतौ स्वच्छो इंजीनियर सब जे अपना आपके स्वच्छ कहि रहल छै जे नहि हम नहि भ्रष्टाचारमे लेपित छियै तऽ ओहो सब कतौ ने कतौ भ्रष्टाचारके अखरामे गेले छै तऽ एहि खातिर हम ओहि युवा सबसँ हरेक सऽ आग्रह आओर अनुरोध करै लए चाहबै जे पहिले अपना आरके अपन देशके राजनीतिक व्यवस्था बढ़िआँ बनायल जाउ ताकि हम जाहिठाम काम करय लए जेबै ओहिठाम अनुकूल वातावरण हुअ हमर डिग्रीके कदर हुअ ओहि अनुसार जेबै तऽ काल्हि अपना आपके जे एकटा अवस्था अबै छै ओहि अवस्थामे जेबै तऽ कनि अपना आपके गौरवमे नहि लगतै तऽ सएह हम ओहि सभसँ अनुरोध करबै आ एहि दाबि कऽ

जे डाक्टर इन्जिनियर सब आइ एकर नेतृत्व करि रहल छै ओकर अण्डरमे काम करऽ से वातावरण ओकरोरोके बना दिअ से हम ओहि युवा सबसँ आग्रह करबै जनमत पार्टीके एकटा सम्मेलन पार्टीके संज्ञा सेहो देल गेल छै जाहिमे डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर वैज्ञानिक तऽ अपने भऽ गेल राष्ट्रीय अध्यक्ष तऽ कतौ ने कतौ हरेक वर्गके समेट कऽ हरेकके इज्जत प्रतिष्ठाके काल्हिके दिनमे जोगा सकतै एहन किसिमके मानसिकता जनमत पार्टीमे रहल व्यक्ति सबके छै कतहु ने कतहु एकरा एकटा दोसर दृष्टिकोणसँ देखल जाउ तऽ एकटा इलाइट वर्गके जे पीपुल सब होइ छै जे उच्च स्तर पद पर पुगै छै तऽ दमनो शोषण करैमे तऽ ओतबे माहिर भऽ जाइ छै ने किएकि एहि पार्टीमे तऽ इंजीनियरो छै डॉक्टरो छै विद्वानो छै प्रोफेसरो छै तऽ इहो सब मिल कऽ ई जनताके दबैके लागि जनताके शोषण करैके लागि बृहद किसिमके रणनीति भी तऽ बना सकैए हम पहिले ई बात कहलहुँ जे जनमत पार्टीमे जे राष्ट्रीय अध्यक्ष छै कि महासचिव छै सचिव छै कि कोषीय अध्यक्ष छै यानि कार्यकारिणी समिति लगायत जतेक ओकर पदाधिकारी सब छै ओकरो ओकर बैकग्राउंड देखल जाय ओ कतौ ने कतौ गरीब फैमिलीसँ बिलोंग करि कऽ आइ उच्च पदपर पुग पुगि कऽ ताहिके बाद ओहिठामसँ रिटर्न आबि कऽ देखलकै जे ई प्रशस्त नहि छै तऽ ओहिठामसँ रिटर्न आबि कऽ जे कहलकै तऽ जेना ई समाज छै एहि समाजमे हमर घर पाँच तल्ले हेतै लेकिन हमर निकलयवला बाटो जे हेतै अगर कीचड़े रहतै तऽ ओ समाजमे हमरा नीक घर भाइए करबै की हासिल हेतै आखिर ओहिसँ वातावरण जखन हवा बहतै तऽ उएह कीचड़वला हवा हमर घरमे जेतै अथवा हमर बाल बच्चा हेतै या ओड़ी पड़ीके जे बाल बच्चा ओ माटिएमे लेटयवला हेतै तऽ काल्हि हमर बाल बच्चा तऽ हमरा लेल जतेक कला रहतै रहतै लेकिन खेलय लेल बाहर निकलतै तऽ काल्हि उएह वातावरणमे हेतै तऽ ई वातावरण सबके साफ करैये खातिर हमर घर जहैन छै तहैने हमर समाजोके वरिपरिके घर ओहने हुअ सएह मानसिकता लए कऽ आइ जे कोइ अमेरिकामे रहै कि कोइ सऊदी अरबमे रहै कि कोइ कतारमे रहै कि कोइ मलेशिया दुबइमे कि यूरो कन्ट्री सबमे रहै उ सबके घुरैके वएह मेन मकसद रहै जे काल्हि हम एहिठामसँ हमर अवधि पुरि जेतै तऽ काल्हि तऽ हमरा जाय पड़तै उएह समाजमे तऽ काल्हि ओहि समाजमे जेबै तऽ हमरा कोइ ओ हेय दृष्टिसँ नहि देखय जे अपना रहय पढ़ल लिखल तऽ अपन बाल बच्चा अपना नीक भए गेलै लेकिन आइ अयलै तऽ ओहनेके ओहने अवस्थामे छै तऽ काल्हि ओकरो आरके घरोमे या अथवा ओकरासँ बजैयो लए ओ समाजके लोग नहि जाइ तऽ वएह चीज सबके देखैत सुनैत समझैत ओ सब आइ रिटर्न अपन मातृभूमिमे आबि कऽ ई मातृभूमिके ओहि किसिमसँ सफा सुग्घर करि कऽ हम जहने छियै ओहने हमर जनता सब रहऽ सएह दृष्टिकोणसँ अयलै तऽ एहिमे शोषण दमनके बात नहि रहतै किएकि कोनो भी ई अपना आरके जे अखन नेता सब जेनाकि आओर पार्टी सबके देखल जाय तकरो आरके पृष्ठभूमि देखबै तऽ कतौ ने कतौ कोइ जमीन्दारी प्रथा सऽ कोइ वएह शासक के शुरुए सऽ मतलब प्रजातंत्रे लऽ सऽ देखबै तऽ ओकरे खाका बाका सब अखन तक आयल छै जे एकटा दमने शोषण के ओहन प्रक्रिया से आयल छै तऽ ओ सब कैर रहल छै लेकिन जनमत पार्टीमे सबटा ओकर फैमिली बैकग्राउण्ड कतहु राजनीतिकसँ बिलॉन्ग नहि करि कऽ ओसभ एकटा पढ़ल लिखल कहबै तऽ ओहन मानसिकतासँ लए आबि कऽ आइ राजनीतिकमे आयल छै तऽ एहिमे जनमत पार्टियोके ओरसँ आओर हमरो व्यक्तिगत विचारसँ एहिमे कतहु ने कतहु ई जनता सभके दमन शोषण नहि हेतै से हम अहाँ विश्वास करि सकै छी आ की छै जे आब एखन तऽ ई बात कहि सकै छी ओ तऽ देखयवला समैए हेतै तऽ बेसी नहि पाँच साल खातिर तऽ हम अहाँ ओकरा समय दए सकै छियै एतेक दिन तऽ बार बार ओ उएह पार्टी सभके या उएह लोक सभके ओहिमे परिवर्तनो अयतियै लोकसभ तऽ एकटा बात रहै लेकिन ओहिठाम तऽ उएह परिवर्तन प्रजातन्त्रो टाइममे उएह कैंडिडेट रहै ताहिके बाद ई लोकतंत्र गणतंत्रोमे उएह कैंडिडेटसभ छै तऽ ओकरोसँ एहन चीजके अपेक्षा करल जा सकै छै लेकिन हमरा अहाँसँ जनमत पार्टीसँ ओहन अपेक्षा नहि करब से आग्रह आओर अनुरोध करै छियै जनता सभकेँ किएकि एहि सभके पृष्ठभूमि फरक छै आगामी चुनाव बैशाख तीस अहाँसभ अपन पार्टीके

प्रविधि सब आनि कऽ बरु भरै बला जे प्रविधि हेतै ओ प्रविधिये सँ आनि कऽ एकरा पूरा बोटल भरबै से हमरा आरके एकटा धारणा छै आओर रहलै ई साँठ गाँठ बला गप तऽ हमरो आरके ओहन मानसिकता अखन नहि छै किछु नहि समय और परिस्थिति हँ बतेतै आ राजनीतिक में कोनो भी चीज संभव छै सम्भव छै लेकिन हमरो आरके उएह कहबै जे कोनो भी ओ शुद्ध पानिमे मतलब गन्दा पानि मिलबैके प्रयास हमरो आरके नहि रहतै जतऽ जहिना छै ओ ओहिना हिसाब सऽ आओर जनता के ओ संग लए कऽ हमरो आरके ओ बोतल के भरै के प्रयास मे रहबै आ निश्चित रूप मे एतऽ हमरो आरके देख रहल छियै जे आबै बला चुनाव मे सत्तर परसेंट मत जनमत पार्टी के मिलतै बाकी तीस परसेंट मे

हमरो आर प्रति आस्था आओर कहबै तऽ एकटा विश्वास देखै लए हमरो आरके मिल रहल छै तऽ ओ चीजमे अपना आपके गौरवान्वित हमरो आरके ठानि रहल छियै जे आइ काम करलाके चीज हमरो आरके कतौ ने कतौ ई फलके रूपमे आबि रहल छै अखन तक नहि हमरो आरके लागि रहल छै आबै बला चुनावोमे ई चीज यथावत रहतै से अहाँके हम जानकारी करबै छियै अपना सब कार्यक्रम के अंत अंत ओर चलि एलियै

जते सकबै ओते प्रचार प्रसारके माध्यमसँ अपन घरमे फोन करि कऽ कि अपन साथी सबसँ बातचीत करि कऽ जाहि माध्यमसँ ओ एकटा जनमत पार्टीके पाँच साल एकटा समय दए कऽ देखू अहाँ आओरके अनुरूप काम नहि करि सकतै तऽ आगामी पाँच सालके बादमे ओकरा जहिना माटि सुटल रहै ओहिने माटिमे ढालि देबै से एकटा

भए कऽ अहाँ सबके अगाड़ी हम लोग ठाढ़ रहब दुःख सुख हरेक क्षण अहाँ सबके हम लोगके अहाँ सबके साथमे खड़ा रहब से विश्वास दिलाबै छी धन्यवाद अपन एते कार्य व्यस्तता एते फील्डके कामके भी साइड करि कऽ समय निकाललियै विचार राखि देलियै बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद अपने सब जुड़ल रहिए जन आवाज कार्यक्रम में जकर विशिष्ट अतिथि आय के छल गुलाब जी और बहुत मार्मिक और सान्दर्भिक विचार राखि दिलक हमरा अहाँके राजनीतिक पृष्ठभूमि के भी केना कऽ कऽ आत्मसात करि कऽ आबयवला भविष्यके बदलि सकै छियै एहिपर बहुत सुन्दर विचार राखि देलक आओर अहूँसभ एतेक लम्बा एपिसोडके शुरूसँ अन्त तक देखै छियै अपन धारणा प्रतिक्रिया दै छियै एहिके लेल बहुत बहुत धन्यवाद